Mäin Numm ass Mange Luc, mir sinn ee Familljebetrib hei zu Giewel. Eise Familljebetrib gëtt et zënter, ech weess net wéi vill Generatiounen. Am Moment bewirtschaften de Betrib ech a mäi Brudder zesummen. Mir hunn ee Betrib, deen als Basis haaptsächlech Mëllechkéi huet, dat heescht mir hunn 120 Mëllechkéi, vun deene geet d'Mëllech un d'Luxlait. Mat zwee Robotere ginn déi gestrach. Dann awer zweet Standbeem ass un nach Kären. Mir maache Brout weess fir Produits terroir fir de Müller vu Klengbetten. Déi gëtt do gemuel. Mir hunn nach e puer Limousin'en, wéi der hei am Hannergrond gesitt. Sinn der nimmi ganz vill, mee e puer wëlle jo awer nach halen. An der Zäit hale mer nämlech och nach dat Standbeen, dass mer engersäits Kären, Mëllech, A Fleesch gemeet hu lo mer haaptsächlech nach just Kären a Mëllech. De Virdeel ass, wann een zwee verschidde Schandbeen huet, wann eng Kéier eent eent Jour méi schlecht ass, da kann dat anert een awer erëm nees zum Deel erëm retten. Et ass jo souwisou ëmmer houfreg een Deel vun engem Produkt ze si wat hei zu Lëtzebuerg produzéiert gëtt, well esou gutt de weess, dee gëtt hei zu Lëtzebuerg gemuel, gebak a rëm hei verkaaft, wéi och d'Mëllech, déi gëtt jo hei verschafft an och rëm hei verkaaft. Dowéinst ass ee frou, dass een effektiv vill Acteuren hei am Land huet, déi och op déi Produiten aginn. Hei sti mer eng Feldbroutwiss. Mäi Broutwiss, all deen ech ubauen, ass integréierte Wiss. Dat heescht, do gëtt just esou vill gesprëtzt, wéi wierklech muss sinn. Hei gesitt Der Broutwiss, déi gëtt geholl fir Miel, Bréidercher, Croissant an alles a fir ze baken. An hei gesitt Der den Nuddelswiss, dat ass haarde Wiss. An den Broutweess, deen heescht och nach Mëlleweess, deen ass méi mëll. A mir bauen mëttlerweil hei zu Lëtzbuerg déi zwou Varianten un. Beim Dreschen mussen mer kucken, dass de Weess maximal 50 Prozent fiicht gëtt am beschten, well wann e méi huet, da muss e gedréchent ginn. Dat heescht, mir gi kucken op Stéck, mir huelen e puer Éigen, mir maachen déi op, mir knaen. Wa mer wëlle sécher ginn, dann huele mer d'Arméi, da maache mer eng Prouf. An soubal e gutt ass, gëtt e mam Kipper vun hei aus direkt op Klengbetten op d'Millen. Déi ass och hei nëmme siwen, aacht Kilometer dervun ewech. Dowéinst gëtt och hei immens vill Weess ugebaut. Nom Dreche geet et hei schonn op de Feld direkt weider. Et ass net, dass dann eriwwer ass mat der Aarbecht. Da gëtt de Stëppelombroch gemeet an da seele mir eng Zwëschefruucht dran. D'Zwëschefruucht ass extrem wichteg fir den Erosiounsschutz. Fir och ze verhënneren, dass d'Närstoffer ausgewäsch ginn, dass mer déi awer behalen, och fir déi Folgekulturen. Eng aner grouss Saach, déi mer domadder maachen, mir hëllefen domat an CO2 aus der Natur bannen a mer kréien deen an de Buedem an am engems hu mer och een Humusgehalt, dee mer domadder erëm opbauen. An a mengem Fall, well ech vill Béischten hunn, benotzen ech herno déi Zwëschefrot och nach eng Kéier als, Fudder fir d'Kéi.